ستیت پێویستە یەکەم جار ستیت فڵ ویشتێک دروست بکەین کە ئێمە لێرە ئەگەر بیبینن دروستمان کردووە باشە دواتر ئێمە پێویستە ئەم کیوەردە ستیتە بەکاربهێنین و لێرە لە ناو ئەم دوو گەورەترە نام بچووکترەیە ئەم ئەم شتیان هێمایە چی بنووسین مای ئاپ بنووسین باشە پێویستە ئێمە ڕیتێرنی ئەمە بکەینەوە باشە پێویستە کلاسێک دروست بکەین کلاسی my app state باشە my app state ئکسستێندی چیەکە ئکسستێندی ئەمە ئەکات state stateful widget باشە بەڵام لە جیاتی ئەم ستیت فول ویجدا ئەمە چیە نووسین ئێمە دروستمان کردو ستیت فول ویجێکمان دروست کردووە کە مای ئاپە بۆیە پێویستە مای ئاپ لێرەیە بنووسین پاشە پاشان لێرە دوو برەیسەکە دانی و لێرەیە داوای ئۆڤەڕایتی مێتۆدی بولتمان لێکا وتمان پێویستە مێتۆدی بولت دروستکەین بۆ ئەوەی ئەپلیکیشنەکەمان لەسەر بینا بکەین باشە

وەکو چێک بۆکسە وەکو تێکس فیلدا کە ئێمە تێکس فیل ئەگەر ببینی تێکستێکی تیانووسین ئەجوڵێت یا بۆ نە ئەگۆڕێت تێکستەکە لە ناوێ ئەمانە پێویستە لە ستیت فۆڵویجدا بنووسرێت باشە ئیتر شێوازی ئیشکردنی ئێمە بەم شێوەیە پێویستە لەسەر ستیت فۆڵویجت زۆربەی جار ئیش بکەین کەم جار ئێمە ئیشمانەکەێتە ستیت لیس ویجێت زۆربەی جار لەسەر ستیت فۆڵویجت بەم شێوەیە ئیش ئەەکەین تقی بەنەتوانی بڵێن ئەمە ستیت لیس ویجتێکە

ئەوە بزانن کە تۆ ئیتر بەم شێوەیە فلاتەر ئەپلیکیشن دروستەکەی باشە تۆ ئیتر ئەم شتانەی ئای چۆنەڵی هەر یەک شتە یەک جار فێرەبی بۆیە زۆر لات قرس نەبێ ئەم شتا ئەگەر ببین نەما ئەپلیکیشنەکەش ڕەنگ بوو ئەمە ستیت فول ویجت بوو لەوانەیە ئێستا تۆ بڵێ ئەمە چێم هەموو کۆدا نووسیوێتی هەر وانەیەک و باسی جۆرە کۆ دەکات و من لەمە تێ ناگەیم ستیت لیس ویشت چیە ستیت فول ویشت چیە نا بەو شێوەیە نییە تۆ ستیت فول ویجت تەنها یەک جار فێرەبی ئیتر هەموو جارێت و ئەپلیکیشنەکە و ئەم شێوازێ چی ئەگۆڕێت تۆ بەس لێرێ ئەم ماتریاڵە بەس ئەم ویشتە ئەگۆڕێت ئیتر ئەوەکانی هەر یەک شتە هەموو جارێک بەم شێوەیە دروستەکەی ئەتوانی هەر لەبەریشینەکەی ئەم کۆدە باشە ئەتوانی هەر هەموو جارێک ئەمە کۆپی کەیت و داینێتەوە تۆ بەس ئێرە بگۆڕیت باشە بەس ئێرە ئەگۆڕیت و ئێمە بەس ئەم ویجتە ئەگۆڕین لێرەیە ئیترەمانە هەموو جارێک یەکشتن لە هەموو کلاسەکە تۆ پێویست ئەمە دروست بێت ستێک فڵویجتێک بەم شێوەیە دروستی بکەیت باشە ئەمە شتێک فڵویجێت بابەتێکی زۆر ئاسانە هیچ لێ مەترسن هیچ قرس نییە هیوادارم لی تێگەشت بن هەتاوانی داهاتوو من بخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ